Rehefa manao zavatra aho dia tiako ilay mahavita zavatra hatramin'ny farany, mametraka tanjona dia miezaka mamita an'iny hatramin'ny farany, n'inon'inona zavatra mitranga eo aho dia mikiry mafy mihitsy hoe ity tsy maintsy vita, Tao anatin'ny boky no nahitako an'ilay tsianjery hoe ny fikirizana. Mamafy hasaina ny tanimbary kanefa mikiry ny mpiasa tany. Ny tanany miepa ka maharary, mikiry ka farany vita ihany. Dia ho an'ahy manokana tena tiako izay zavatra izay izany dia mila mikiry mafy foana aho rehefa hanao zavatra. Dia n'inon'inona zavatra nataoko tany aloha, indrindra indrindra tamin'ireny hoe.

Tena mahaliana anahy ny famakiana boky an, ny fijerena television an dia ny fanaovana fanatanjahantena. Anisan'ny tena fialam-boliko izany ireo. Matetika rehefa tsy misy zavatra atao aho dia mamaky boky, na boky tsotra na boky masina. Dia anisan'ny fijereko tele amin'ny tele zany indrindra indrindra le film en série ireny a, ny film tsotra fotsiny a na dessin animé, indrindra indrindra rehefa fotoanan'ny vaovao iny dia tsy miala eo am-pototry ny tele zany ny mijery vaovao. Ny fanatanjahantena dia saika nataoko daholo. Nanomboka dimy taona teo aho nahatsiaro saina nanomboka nanao fanatanjahantena, ny dadako moa no nitarika anahy hanao an'ilay fanatanjahantena tamin'izany fotoana izany. Dia nanomboka tamin'izay nanomboka nitiavana ny fanatanjahantena. Dia baolina no natao tamin'izany aloha tany am-boalohany, dia namen'ny dadako solon'anarana mihitsy aho hoe Pele tamin'izany fotoana. Fa taty aoriana nanomboka nanao boxe tsikelikely amin'izay aho. Dia nanao ny karazana boxe, boxe anglaise, boxe française, kickboxing, boxe amerikana. Ny tena nampisongadina anah dia ny boxe française savate satria nazahoako titre mondial in-droa nisesy ny savate boxe française. Dia amin'izao fotoana moa mbola manohy ihany ny manao fikarohana mikasika ny hoe boxe dia manao ny self defense hoe boxe de rue. Ary mbola mampianatra, ankoatra ny asa atao moa izany dia mampianatra karazana an'ireo style de boxe ireo manambana ny manambatra ny teknikana self de arts martiaux sy ny sport de combat ao anatin'izay boxe izay.

Intelo aho no nandray anjara tamin'ny fiadiana ny tompondaka eran-tany amin'ny Savaty. Voalohany tamin'ny mille neuf cent quatre-vingt-quinze. Raraka teo amin'ny demi-finale aho tamin'izay. fa tamin'ny mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept kosa no nazahoako premier titre na champion du monde ana natao tany Paris an tany France tany Paris zany nanaovana le finale tamin'izay dia ny faharoa indray an tamin'ny mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf natao tany France ihany finale fa tany Toulouse indray nanaovana an'ilay izy tamin'izay fotoana Ndaka voalohany dia tena nalaza be taty Madagascar hoe Malagasy voalohany champion du monde zany dia nisy surprise natao tamiko mihitsy ah tonga teny amin'ny aéroport ah dia nisy fitsenana goavana izay nomanin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena madame Lina Randriamifidimanana moa ny ministra tamin'izany izy mihitsy ny tonga nitsena teny amin'ny aéroport dia nahagaga anao hoe nisy vahoaka maro Be mihitsy ny tonga teny nitsena nanomboka teny amin'ny aéroport aho par rapport tonga tany amin'ny palais des sports ohatran'ny saika hoe président d'un jour aho zany tamin'izay satria nisy garde corps nisy tômôbila manokana mihitsy hoe voiture ouvreuse ohatran'ireny hoe tena nasandratra ambony ireny aho zany tamin'iny fotoana iny ary isaorako manokana ireo izay nikarakara tamin'ireny Nisy fotoana noraisin' ny filoham-pirenena tamin' izany fotoana Andriamatoa Didier Ratsiraka teny amin' ny Palais Iavoloha ary nisy fotoana nasain' i Madame Céline mihitsy hoe ah tongava aty ianao, nisy fotoana niresaka taminy teny, niara-nisakafo taminy manokana mihitsy izay ary nisy fotoana mihitsy teny nanaovana ny mariage-nay sy Agnès izany. Ny natrehan'ndry zareo président ny république tamin'izany le izy dia tena ataoko hoe manokana mihitsy izay. Ankoatran'izay ny ministeran'ny tanora ny fanatanjahantena koa tamin'izany fotoana dia nanome lela vola vingt cinq millions fr FMG moa izy tamin'izany. Sambany misy malagasy hoe nahazo vola ohatran'izany, nahazo titre izany. Ankoatran'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny toeram-piasana niasako koa ny telma. nanome trano hipetrahako, nanome vola, ankoatran'ireo ilay mpanohana samy hafa koa izany dia nanome vola noho ny fahafaliam-pon'izy ireo. Dia ankoatran'izay nisy prime ihany koa tany amin'ny Fédération Internationale azoko tamin'ireny fotoana ireny. Ankoatran'ny Fédération Internationale nisy olona hafa koa tany an-dafy nanome fiarakodia manokana ho an'ahy izany tamin'ireny. taona ireto, na ny namoahana an'azy tao amin'ny aéroport sy ny sisa sy ny sisa dia nandeha ho azy izany izany satria hoe champion du monde malagasy voalohany champion du monde izany tena natao manokana mihitsy dia tena faly dia faly izany ny tena tamin'ireny fotoana ireny ny zavatra hoe nitranga indray tarinan'iny izany dia Nieritreritra ry zareo frantsay hoe maninona ianao raha mankaty aminay, amena nationalité frantsay, amena trano, amena fiara, amena asa, saika hoe hampanaovina CRS aho tamin'izany fotoana izany fa tsy nekeko intsony ilay izy satria tamin'ny voalohany aho nieritreritra hoe tokony ho hanao ho saika hoe hanao frantsay izany. Kanefa anie an, olona efa nahazo champion indray an, zay vao hoe avela ambadika frantsay dia tsy dia teo amizay zany mipoitra le hoe ah za malagasy dia dia mihazona an'izay maha malagasy anahy zay an, dia en plus n'izay moa mbola nivoaka ihany le izy tamin'ny fanindroany an, dia mbola nihazona foana an'izay hoe ah za malagasy, saika hanao an'ilay fanintelony kinanjo moa, dia ohatrany ohatrany nisy fanenenana indray. Tahaka izay ihany ny ekena le hoe saika proposition anareo frantsay zany kanefa ny amin'ny maha malagasy anah dia nijoro foana hoe malagasy ah mitondra avo an'izany fanevam-pirenena malagasy izany dia malagasy hatramin'ny farany aho zany tsy tsy hivadika amin'ny maha malagasy anah. Raha azoko atao ny namerina an'iny combat iny amin'izao fotoana izao dia tena nataoko tsaratsara kokoa noho ireny tamin'ireny fotoana ireny izany. Izaho mantsy lazain-dry zareo hoe gentil loatra rehefa manao combat. Fa tamin'ny kombako teto Madagasikara, tena masiaka kokoa fa rehefa miady amin'ny vazaha indraindray ohatran'ny mbola somary milalao kokoa izany fa tokony hoe mamita mialoha ny fotoana ny kombako aho ary amin'izao fotoana izao vao tena mieritreritra an'izany hoe mety raha nanana an'ireny planning rehetrarehetra ireny aho dia tena tokony ho vitako talohan'ny fotoana daholo ny combat rehetrarehetra. Anisan'ny anankiray nomarihako aloha tamin'ny finalin'ny championnat du monde tany à Toulouse tamin'ny quatre-vingt-dix-neuf, le daka voalohany nalefako tonga de fanina le adverserako ary saiky KO, fa mbola nitohy hatramin'ny farany moa le izy, fa raha tamin'iny fotoana iny tena ni-assurer tsara an'le coup de pied-ko zany aho. iny daka iny ndre mandeha iny dia vita ilay combat dia amin'izao fotoana izany matetika mi travailler an'izay coup de pied na coup de poing indray mandeha izay anisan'ny tena nampalaza an'ahy teto Madagasikara tamin'izaho nanao competition mamely crochet, crochet gauche na uppercut. anisan'ny fatao atahoran-drahalahy Réunionnais aminy ny kohako ireny izany dia sy ny coup de pied Jean Barrière io dia ireny izany taty aoriana namafisiko e fa raha tamin'ireny fotoana ireny aho tena nanana fatokisan-tena dia tsara kokoa dia tiako haverina ilay izy izany amin'izao.

fa tsy afaka nanao mihitsy aho, mbola tamin'ny za feno folo taona dia efa naniry hanao CMIP, anisan'ny nanao concours tamin'ireny aho fa tsy nety tsy nety lany mihitsy fa ilay rahalahiko no lany nanao enfant de troupe izy izany dia tafavoaka tamin'io izy, anisan'ny ataoko hoe tsy fahombiazana ihany koa angamba teo amin'ny fiainako tamin'ny resaka fianarana. Tsy lasa lavitra loatra aho izany tamin'ny fianarana. Nataoko ny fianarana enseignement général nahavita ny bac a. Fa mbola tiako ho lasa davitra kokoa noho izay aho izany satria tarinan'ny baccalauréat izany dia tonga dia niasa avy hatrany dia tsy nahavita ny fianarana. Nanohy ihany aho taty aoriana resaka hoe formation en management. nanao formation langue etrangère, nanao formation ana gestion sy ny sisa sy ny sisa fa hitako hoe fohy ireny fotoana ireny izany ka tsy nahafahako nanana traikefa bebe kokoa nandalina. Taty aoriana tsinona rehefa nanomboka nitantana an'ity fanatanjahantena ataoko ity amin'izay aho, rehefa vita ilay izy dia hitako ihany hoe nisy lesoka kely tsy ampy izany tao. Dia noho izany an, hitako hoe ilay fianarana koa tena zava-dehibe an, na dia misy ara ilay sport zavatra tokony afaka miara-dalana izany ireo. Somary valaka dia naka aina kely.

Ho moramora ity ady ity na ho mafimafy ity ady ity, miankina amin'le adversaire zany, matetika tonga de hita any amin'ny pesage zany an le adversaire, hoe io adversaire io lava sa fohy sa ngeza sa kely sa bokona be sa efa manana titre ve sa olona mbola vao misantatra, de miankina amin'izay le fahatsapako ho entina eo ambonin'le ring, de miankina amin'izay koa ny itondrako an'le combat-ko. Nisy fotoana teto Madagascar hoe tsy nanana adversaire mihitsy ah hanao combat amiko ah de hotery tsy maintsy manambitamby kely an'ilay adversaire hoe ao letsy fa ataontsika tsotsotra ty combat ty fa tsy asiana mafy elah fa ohatran'ny karazana mpisaotsotsotra fotsiny e. Misy fotoana hoe tena miady mafy mihitsy ah vao tafavoaka mandresy an'ilay izy. De indrindra indrindra moa raha vao competition haut niveau zany de tsy maintsy mipetraka kely foana le tahotra.

Manao al va et vient fotsiny ataoko ao amin'ny vestiaire fa vao nanomboka nifandona ny gants de mandeha ho azy le machine automatique tonga de ohatran'ny karazana hoe misy ordinateur kely mivoaka vato de n'in'inona zay mitranga eo de efa hita daholo hoe zao ny anaovana anazy zao ny anaovana anazy fa le amin'ny voalohany iny zany misy ihany le fatahorana amin'ny maha olombelona miatrika ady de misy le fatahorana Ankoatran'izay hoe ny tenako koa mivavaka dia tsy maintsy manankina amin'Andriamanitra foana ny combat izay ataoko. Ao amin'ny vestiaire dia efa mivavaka mapetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra hoe mba hakianina handeha araka ny tokony ho izy ny combat dia amin'ny

Tamin'ny fandraisana anjara voalohan'ny Championnat du Monde-n'ny Savate Boxe Française tamin'ny taona mille neuf cent quatre-vingt-quinze dia nisy traikefa somary nampalahelo ihany satria nandritra ny fanomàna-tenako teto Madagasikara dia efa tsy salama ny raiko fa niditra hopitaly izy. Dia talohan'ny handehanako tany amin'ny Championnat du Monde dia nanome anà tso-drano izy ny handehanako tany. Fa nandritra an'ilay compétition iny izany izy no nodimandry taty Madagascar. Dia tamin'iny fotoana iny aho tena tsy à l'aise mihitsy fa ohatran'ny hoe nisy fifandraisana taminay mianaka, nisy ohatran'ny hoe télépathie sa inona ny azo ilazana an'azy, dia tsy nahazo aina mihitsy aho izany nandritra an'ilay combat natao. Vita hatrany farany ny combat an! Niady be mihitsy ny combat fa za zany nahatsapa zavatra ohatran'ny hoe tsy tsy normal ny tenako de tamin'ny andro otriny zay no nahafatin'ny iray. Za moa tany tsy nampilazana mihitsy hoe inona ny zavatra nitranga taty Madagascar raha tsy efa tonga tao antrano efa tao averina tonga tao antrano vao nitenenina hoe nodimandry izy de tena zay tamin'izay zany natsapako hoe hay zany zay no mety

Tarinan'iny fahombiazana iny dia nalaza tokoa tany ivelany sy teto Madagasikara ny tenako. Dia teo aloha aho niasa tamin'ny ministera niasa tamin'ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisandavitra dia ny Telma. Fa amin'izao fotoana kosa miasa amin'ny telma ihany fa telma mobile responsable ny sécurité an'ny DG an'ny telma. Ny fahafantarany ny hoe champion du monde zay zany nahatonga azy hoe nampiditra anah ho responsable ny sécurité dia tombony lehibe ho ahy zany zay amin'ny lafiny anankiray. Amin'ny lafiny faharoa nanome tombony ho ahy koa le izy ahafahako mbola Manana fotoana manao entrainement sy mampianatra satria rehefa rehefa tsy tafaraka amin-dRareo aho izany dia afaka manao fanazarantena manokana ho ahy aty aty amin'ny misy an'azy na any amin'ny salle d'entrainement moa izany. Hafatra ho an'ireo tanora te hiroso lavitra amin'ny fanatanjahantena. Mila mampiasa an'ilay hoe fikirizana amin'ny zavatra hatao, tsy kivikivy. Mila manaraka fanazaran-tena foana. Mila mihaino ny coach manaraka ny planning. Ilaina ihany koa ny fianarana, farafahakeliny mba manana BPC ohatra. Dia ilaina ihany koa ny fahaizana miteny teny vahiny. na teny frantsay na teny anglisy, tsy voatery ho voafehy tanteraka fa tokony mba mahay izany e! ilaina hoy izany ny fikirizana teo sy ny tsy fahakiviana satria raha vao kivikivy am-boalohany dia tsy hahavita zavatra fa mila mametraka tanjona, inona ny tanjona tianao hatongavana dia manao an'ilay drafitra dia arahana arahana iny drafitra iny avy eo. Iny drafitra iny zany ilaina soratana, tena manao planification mihitsy ianao a, soratana izay tianao na soratana amin'ny ordinateur na soratanao amin'ny tanana iny de apetraka ao, azonao apetraka amin'ny rindrina ao amin'ny efitrano misy anao na misy olona amenao koa manara-maso anao manao an'iny drafitra iny, fa zay no zava-dehibe hoe mila mametraka tanjona. dia mila arahana izany ilay lalana hoe aiza ny lalana alehanao hahatongavanao amin'iny tanjona lehibe iny fa ao anatin'iny tanjona lehibe iny mbola misy tanjona kely vitsivitsy ambanimbany kokoa dia ny fanenjehana an'ireny tanjona ireny no ilaina fikirizana mafy tsy fahakiviana ary mila miezaka hatrany hatrany manatsara hatrany ny zava-bita